Mwanche morigereria ekero tokonya kobwatia omogano bwa omosubati oyo iga obete kagokenywa naboigo ko goitwa ase enchera etari ya oboikeranu. Ring'ana eri riabeire nyacheki gose onye nonya okoeresa ng'a nokoria omonto omanyete sometimes tari gento kere tari rieta rigiya omonto orabe ase gotumeka. Bono, after omwaka oyo iga nere gosambwa nabanyakenyoro aba babwate hasira ere igoro. Abana mbare batigarete aa, abana b'omosubati oyo iga bare babere, oyio oyomo otaikeraneti buya na oyonde omoke. Akamwana aka gake nako gagoteba ng'a tata nenyama agatoire, you know, you can imagine. Bono. Abana aba iga ekero abanto bakorete egento eke gionsi pi bagatiga abana abwo. Mosubati oyo omoroche iga iga, akaimokia abana baria atabamanyeti, atari omoiri, na akamoreta na kobareta ase akomboete amenyete. Just imagine. Nabo tore nere iga iga, eri riato ere ase ng'a nchera ki aumerete abana aba iga. Inki kiamoirerete ere kobareta baka iga iga. Nabo igo bono iga abanto basoa bo bachire aa kabisa ng'aki korwa baba. Abaremi bosibori. Abaremi- abaremi seino ng'ai? Ng'a muya. Ng'a- ng'aki maete nyache kiago?
Nyache ki? igo omenyete, gose nachiete enka yane obogima bogasinya, ekero bogasinya, bono inka moibori mong'ina taiyo, nkarora omogaka naro, naende eanty yane naro, toranyare gosumbuana bono nkagera tiga mbere rai town, Ninya gosukia abana bane rende. Abana barenge babere.
Babere. Bono rituko eri rigoro aa egekore eki giakorekanete inye nchiki iga iga ng'ai giakonyorete naende ng'aki kwanyorete habari. Inche narenge mogondo, nkarwa mogondo chiaenge saa kumi na nusu, ngacha ngasoa, ngesibia. Nkasoa nkaba ng'a narara, omwana one naro orenge okonyora tari na gochia esukuru bono nigo asokire, egeka egesinini naende komwamonyora, agasoka gochia para ogontebia yaya, abanto bagoteba ng'a gose na ogoro osambirwe nyacheki, nkamotebia rende gose ogoro nimomanyete, nkamotebia yaya bono tiga ngontirimboke, nimanye ng'a inki ekio gekora na omonto arang'akere esini korwa are, onyore timbwati mogano ngokora ki? Nkweresa. inche rende ngatirimboka ng'ora ng'ora, nkaika rende ikori, ngatira, nkarora rende ase omooo okorora ng'a na noe are gosamberwa, na ebichanga bioka bikorete ki? Bire inse, ngochia gosuka gochia rogoro nkarora abana mbakorete ki? Mbare ororo, na omosacha naro oyomo, orenge ororo onywete, ore korera sana, goetera aye abana aba ng'a naki batiga, ng'aki batigwa nchera boka. Ekero naika ororo rende nkarigereria. nkarera, ngateba bono egento ngokora nigo nkoimokia abana aba mbarete mpaka abanyene bakore ki? Batoke nonye timbamanyeti, goetera amaabera naro agerete ngakora ki? Ngaimokia abana aba korwa inche.
Saa kumi na mbili. Abaiga bagoka buna bare iga abake iga? Ee, nabo boka barenge osaga buna mbiri mh, ya maroba oo. Erio ekero kobaoyia, eh, ogoro oyo gwateba nomomaete, mbabwate efamiri? Mbabwate abanto bamwabo? Timanyeti aro, Mh, aye ere nigo omaete lakini ba- e- gochimia timanyeti. abana boka kwanyorete aba? Ee, inche na abana boka nanyorete, na oyio ore korera, ore goechanda sana. Naibagochia.
ng'ai bagochia, mpaka agateba onye ndiye omong'ina omwabo are nko- nko- nkobaira arenge, nko- nkocha kobaimokia arenge airire omong'ina omwabo, lakini omong'ina omwabo takoreti ki? Taiyo. Ee, inche nkamotebia bono tiagwechanda, tinkonyara gotiga abana aba nsaa, ng'ende buna abanto bande bakora ki? Babatiga, nkababogori rende. ngacha nabarabwo. Okamwa okoba Omosamaria ase bare. Ee, mpaka bono iga.
Ekero kobareta korwa nyacheki mpaka iga iga, abanto mbare para. Abanto mbarengeo naende bansonchete, ngaika ase egete, korwa maate iga, nkanyora oyo nyaroka tari konyara gotara, ngatenenia egari nkamorina, tokarina, togaikera nse abwo.
Timanyeti ng'a bono nokorosa goseee. timanyeti aro, eeh, nkamoreta nkamoikia, bono rende barenge na empeo, nkabwatia amache, nkabasibia nonye eyanga nchiarenge oo, omwana one omoke, nkanyora yanga teri komoisana, e- echiaye nchiri komoisana, ngacha konyora eyuniform, eye nere ekwamba komosoa, nkamobekera ero,
eh. Eeh omwana one bwa esukuru.
Yaya omokene are gokwana omokenaaa ore goteba, naende inche timokwanereti geko ore natwarete amabera nare konyara koboria omwana one omoke amaswali amange gekora korwa mabiba oboriwu. Are konya goteba, mama achiete sobo, naende tata ase ambetu. Eki nakio omwana are konya gokwana mpaka rende. Omwana akare gasinto. Eeh ekari. Mpaka buna narosetie endagera bakaria, tokarara. Mpaka naende buna twaboka mambia.
Bono buna kwaboka, onde narochire korwa bwakiete goika buna twachire iga, gocha go claim abana gose gocha goteba ng'a rende ng'aki mogambi gose onde. Tindarora onde. Ebiya ebirengereri biago ime bono obotuko obwo goika mpaka bono. Tindarora onde, inche narengereria, naboka maambia sana, nateba ngoenda ndigie omogambi, moborie bono abana baria ekero mwabatigeete aria, ng'aki ekoba. nanyora omogambi oyo tinkoreti ki, timoikereti na eranera nyachaki kabere, nkorigia omogambi ntari gokora ki? Ntari komonyora. Bono inche nare koenda rende omogambi antebi ng'aki, inki kegokorwa, gose inche rende ningenderete kobera na abana, nkanyore enki gegokora ki? Enki gekobwatia.
Oche omorigereria mosubati oiga ekero bwe imagine, tabwati omogaka oye, omogaka oye nere bwe obogima abwasete, abwate abana baye babere, Omoire abana bande babere, obaoretire moaye, obaeire endagera, naboigo nobarega chinse echi nigo togokwana. Mh, you can just imagine. Bono aiga buna twachire iga twachire na aba- abanyene, abwo naye kwarorire, naende nabo otabesiwa ng'a nabwo, ase eng'encho naye na abanto bagoitambulisha buna onde bwensi agoitambulisha, tari bo? Ah, inki orabatebi bono iga ase eng'encho kwabarorire?
Inche bono ndatebe ng'a mbuya, baikire. Gose enchera abana aba batigarete, onye ntabete omosamali, tango timanyete nainche abwo nare konya koeboria ng'aki ngokora, mpaka ase nare naigwete arenge omama moino ona iko, nachi koboria rende manye ng'akii, sobo nenyorekane, nkonyora sobo nenyorekane, nonye inche nabo nare komokia echukumu ng'ikoo, omanye rende ng'a, Inki omocha, inki omochando, gose omwana ore gocha kombera omochando nabo nakogenderera kobana nabarabwo inche tinare kobanga, na oyo oyo oyo omonene, toroche tari konyara gotara, bono nonye nase ngochi mpaka embere egasi oyo omokere gochi nabo ndabereke nkore ki? Ng'ende nere.
Endagera nkogora.

ninety two, zero six, eleven ninety eight. Emeremo ogokora nere eye? Inche na oboremi tongokora, rende nanya gosukeria obogima. Oboremi. Ekebarua ya kwanza ngokora, naki gekogera, nasukia nonye na abana bane amasomo.

maybe next time nabo bagotwakera esimi batebe ng'a onde namokonyete. Okay bono aba nabwo abamua aba bono aa my brothers onye mo- mo- mora inki moratebie omosubati oyo bono yu ekero mwamonyorire abana baino nabo bare igaa. Tete ng'ebe more abamwabo omosubati oria naboigo mbare bamwabo bachire iga iga at least nabarobwo barakwane ring'ana erimo togochi gokora korwa chinsemo echi iga. Oh my God. Yes. Mwanche morigereria ah, oyo momura omwabo omonyare koiga oitire iga nyacheki aitiga arakwana erimo bono omonto ng'ake omo Ah,
abanchwa abarari, inche timbwatiiii amang'ana ndoche ndache nkwane matambe, egetang'ani kabisaaa ndakwane korwaa ime yane koreng'ana buna narigereiri, nkorane na omosubati oyo mbuya, gokonya abana bakorwa nchera, kobareta mpaka enka yaye. naende obarendire korwa erio igoro mpaka rero iga, naende twache twabanyorire abana bare buya bare nere.
Na abana aba naberire nabarwa amatuko mbamanyete ninyete paaro abwo, bare paaro abwo, neba ne enyaroka eye ndore iga ngo cross, goika soe gosamerera, igo abana abatari ase baragende ng'a nkirosi, mbe mbamanya. Gose otatiga rende mbuya mono baba nkoiraneria aye, ase ayare gwakorete, naende gwakorire, mpaka goikera chinsa echi, twarure bogi erango twaikire aa. Ogokumia gwaito okonene, nkoria ng'a mosubati ominto ere, barire. Naende kere bamorire bono ndoche ng'a, yaani barire riiso riane inche, inche kivyangu, na eamate yaito.
Nsoa bono omogambi egento akorera gotoeresa aria, omogambi atotebie ng'a abana bare sijui efarini bamoroka gocha rogoro aa, omogambi oteba mogoika ase aria, bora mwakikise morore ng'a abana nabwo, ekero mwarorire abana nabwo, naende nabo mokonyara gokora ki? Gwochoka. moo morore ng'aki mogokora, ko rakini bana barabwo, mokonyara koira onye mwanto arabe onioke, onioke eyi inwe genda rora abana, ekero mwabarorire, naende mobatiga araria, mobatiga oo.
Aa bono koreng'ana buna narigereiri, abana aba nabo yare konyarekana aro tindamanya, uncle yane noo ara aa, uncle onde nare agwo, oyo onde nare aria, nabo bararwuu inche tingonyara korwuu richibu ng'a ki tokore iga, nabo bakwama bagoteba ng'a ng'aki togokora abana aba. Yeah. Yono. Ah, yanko ende korenge timaeti gose chikamera chikamera nchiroche iga iga. Ah, nabo okoba omobekera chimicrophone erio to-